Ah, asante. Ah, mwathani agocwo agocwo rĩngĩ ũthamaki wa yesu ũroka ũroka rĩngĩ asante Ah, arĩa matarĩ manyona wega ndĩ hakuhĩ niĩ rĩu nĩ niĩ baba yao original mwenyewe eh? nĩ niĩ waititũ baba yao na nĩndakena mũno nĩ kuona andũ aingĩ mũno mokĩte kumagaria mũndũ ũrarĩ wa bata mũno mũno uh, Bishop Migwe nĩtũramũtĩĩte mũno mũno ithuĩ arĩa ma- mamũĩ kuma na kũrĩa Nairobi tondũ nĩtũronete Anyitĩrĩire andũ aingĩ mũno na agakũra mũbano wa andũ aingĩ mũno, na kwoguo ngĩũka haha na no ndĩrarĩ kũrĩa Memorial Service ndĩre- ndĩroka maũndũ ma mũndũ wa bata mũno mũno mũno na ndĩraheanĩte rambirambi ciakwa no no ngũcicokera gũkũ Mũrang'a ah, harĩ bamĩrĩ, mũtumia wake na ciana ciake. na mamu wao na baba wao na brother ciake na sister ciake na family yao nĩ pole sana sana nĩ gũtuo nĩ njamba ta ĩyo ĩ ya mĩaka mĩnini ũguo na onogo ngai tũtimũrutaga mahĩtia haha nĩ atũtunya njamba ya bata mũno no tũkuga nĩ wendi wake tondũ nĩwe watũmbire nĩwe ũĩ maica ma mũndũ marĩa gũtũra Ũrĩa ithuĩ tu twagĩrĩire nĩ kũhoera bamĩrĩ yake ĩrĩa atiga na thutha nĩgetha ĩhote gũikara wega na ĩhote gũka achieve maũndũ marĩa ithe wao arendete akĩmarera ũrĩa angĩkenda ciana ciake ihuane ikahuana oro ũguo ithuĩ twatigwo na thutha tugerie kũmatindĩka na kũmanyitĩrĩra o harĩa mũndũ arĩ ende gwĩka kaũndũ karĩa kangĩtũma

no mwaka urute wira faulu kana atia ini no mwaka faulu tondu gutiri undu ungi riu wira uria tigwo na noguo urari wendi wa wa bishop na ithuĩ ta arĩa twatigwo angĩkorwo nĩ ũrarĩ na thirĩ wa bishop kanyamũ gake tondũ mama no ingĩ ndoĩ ũmenye ũngĩrigia na indo cia mutumia wa ndigwa na ciana cia ndigwa umenye no igakũrehera thĩna wĩke atĩa ũceme kahora ũkore mama mũnenge nĩ twaiguithania nawe ũkorwo ararĩ na thirĩ waku ithuĩ arũme tũkuaga na mathirĩ thirĩ waku nĩ wora nĩ wanyua kagera tondũ mama ndakĩũĩ na bishop nĩ ũcio ũraingĩrio kĩ irima koguo horo wa kuranduraga mutumia wake ati koguo na gutariĩ uhoro ũcio menye nĩ weka atĩa nĩ wathira nĩguo na tucoke twĩre andũ arĩa me hakuhĩ nake mutumia tondũ twanona atumia a ndigwa mathumbũragwo nĩ arĩa me hakuhĩ nake kĩ bamĩrĩ ndamwĩra tafadhali hei mũtumia ũyũ thayũ mũhoerei mũteithiei kũrũgama ũrĩa bishop mũgu akĩrekire atĩa akĩrendire twanona maũndũ macio kainyo mũtirĩ muona ĩtiguo ithuĩ nĩ tũrendete bishop mũno ararĩ wakinya kĩama gitũ kĩa uda na koguo ithuĩ no twende mũno mũno maũndũ make mabauru na njĩra nene mũno niĩ mwanyona njũkĩte haha ũmũthĩ

maũndũ ta macio nĩmo ndaririe nĩgĩkĩo ndarutirwo obici kĩambu tondũ o ta ũrĩa ndaiguire mandikuci akĩaria hĩndĩ ingĩ kenya ĩno waria- waria ma nĩ thĩna nĩwanyita niĩ ndaugire ndanĩwe mwana ririka ndaugire raira no akamomora jubilee na jubilee ĩtio yake mũmoka ngĩmera wega mũno tũtiagĩrĩire kũhenia mũndũ ta agĩkũyũ tondũ ithuĩ tũrĩ akristiano o ũrĩa twereire rĩu tondũ no mwaka tũgeka atĩa tũkahingia kĩrĩko nĩ tũiguithania rĩu rĩ gũkĩonekana kĩambu atĩ nĩ ni ndongoretie tanga tanga makiuga ĩhĩ waiti twainũka tanga tanga nĩ gũthire kĩambu makĩmĩkĩra maguta ma betũrũ ĩgĩakana kĩambu thaa ici reke indĩ mwĩre Kiambu ndĩrenda gũkwĩra ona ithuĩ tũngĩhũrwo na iboko iboko iboko nĩ president Uhuru Muigai wa Kenyatta ona ũrĩa tũmũtĩĩte ona angĩtũhũra na iboko manyitanĩte na Matiang'i na Kibisho na mete thigari ciothe na macibũ mamateithie na kinya DPP ithuĩ tũtingĩthura mũndũ wĩtagwo Raila Odinga ona tũngĩkwo atĩa ithuĩ tũtingĩthura Raila Kiambu Raila ndangĩheo kura ona ĩmwe ona ĩmwe ũguo inyuĩ andũ a Mũrang'a nĩ mwĩtĩkĩtie ũguo twĩ hamwe na inyuĩ Raila ndangĩheo kura ona ĩmwe tondũ ithuothe nĩ tũĩ nĩ mũndũ wa maheni nĩ tũranyitana na nĩ pretender turenda guthura mundu uria wina roho ya mundu na roho ya mwananchi na uria twana ona akiruta wira tukone na roho ya mwananchi ni deputy president na ndĩrenda ndĩmwĩre kĩndũ kĩmwe ta rĩu niĩ twarĩ mbunge maita merĩ na raira ũcio na na ruto ũcio othe tũkoretwo niĩ twĩ nao o mũthenya mĩaka hakuhĩ ikũmi Hĩndĩ ĩrĩa Deputy President yarĩ Minister wa Agriculture, kĩndũ kĩa mbere aheanire nĩ fertilizer ya bu- burĩ Kenya ng'ima. Yake gĩtuĩka President. Nĩ tũraiguithania? Na njoke ndĩmwĩre mũnene witũ ahũrire andũ arĩa othe ma- matũire ma- mũthurithagia mamwĩkagĩra kambĩni gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wekĩire uhuru kambĩni tha ici ũtahũrirwo ũtarĩ mũciĩ ũtanyaririrwo na andũ magĩcoka biacara yothe agĩkũyũ makĩnyarirĩka thirikari ya mũgĩkũyũ na kĩama kĩa mũgĩkũyũ rĩu koguo ithuĩ wa mbere tũtirenda kũigua mũndũ akiuga atĩ kĩama gitũ atĩ kĩa mũgĩkũyũ atĩ mũtongoria witũ mũgĩkũyũ akĩrĩa maratũnyaririre

ona bankuti kweja uyu no uyu no auda uyu no angikana ũhoro ũrĩa ũraheana na wauda ũyũ ndangĩkana okorwo nĩ mũhunjia ũhoro wa uda wĩ thĩinĩ wake na tũrarĩ na by the way na kengei na ndiramuona ũmũthĩ nĩ ũratongoririe sherehe na kũrĩa njega mũno mũno kũrĩa kayole na ĩrabauru mũno na nĩ ngwenda tafadhali andå aya aitå atungatĩri rĩmwe tũkamahũragĩra karũhĩ kanini tondũ ta wĩra ũrĩa ũrarutirwo kaya ũrĩa ũtongoretio nĩ JJ ũrarĩ wĩra wa bata nĩ tũhũrĩre nje- tũhũrĩre nĩ tũhũrĩre kĩenge irũhĩ tafadhalĩ maratongoririe mena mũthuri ũyũ wĩ haha maratongoririe na atungatĩri angĩ ndĩrona harĩa nĩ mararutire wĩra mwega mũno na nĩ mwaigua kinya deputy president nĩ ararutire mbeca na